Былыргы былдьаһыктаах дьылым быралыйар бырыман мындаатыгар, урукку охсуһуулаах дьылым уларыйар улаҕа өттүгэр, алдьархайдаах ааспыт дьылым аҥаарыйар анараа таһаатыгар, орто туруу дойдуга отут биэс биис ууһа ол-бу улуус диэн иннинэн сирэйдээххэ, ичээн эттээххэ, икки атахтаахха иһиллэ илигинэ, Алдьархайдаах аллараа дойду арбаҕаһын бүрүммүтүнэн үөскээбит, атара бэйилээх арбыйа тиистээх, аатырар Арсан Дуолай аҕатын уустара, адаҕатын кэппитинэн төрүөбүт ааттаах ала буурай эмээхсин удьуордара, отут алта биис ууһа, ол-бу бииһин ууһа диэн көхсүттэн тэһииннээх, көрбүөччү харахтаах, күн айыы улууһугар аат ааттанан ахтылла илигинэ, үөһэ үгүскэннээх үрдүк мэҥийэ халлаан үөтүүлээх үрүт өттүгэр үөскээбит, улуутуйар улуу тойон оҕонньор уораан аараан хотун куохтуйа икки, отут тоҕус биистэрэ ол-бу бииһин ууһа диэн арҕаһыттан тэһиннээх айыы хаан аймахтарыгар үөрбэ чаҕаан тылларыгар үһүйээн буолан үөтүллэ илигинэ Дьулусханнаах дьулуоманан халлаан дьураатыттан тутуллубута биллибэт, үс күөгэйэр күлүм күлүүһүттэн үктэллэнэн үөскээбитэ көстүбэт, үлүгэрдээх үс нүкэн үтүгэн, үлүскэннээх үрүт өттүнэн көй сата салгынынан көтөҕүллэн көтөр кыната көтүтэрэ көстүбэт, эргийэр иэччэҕэ эргитэрэ биллибэт, энэлгэннээх тойуктаах, ынчыктаах ырыалаах, улаҕата көстүбэт, уҥуоргута биллибэт, Уораннаах уораҕайдаах дуу байҕал уллуҥахтаах, оруһуоллаах уулаах, оһоллоох одун байҕал огдолуйбат олбохтоох, сүллэр этиҥ ньиргиэрдэммит, сүлүһүн илбис дугуйдаммыт, сүҥ байҕал түгэхтэммит, тунаах былыт урсуннаах, туустаах байҕал тулалаах, алдьархайдаах аан өлүү аарыктаммыт, абалаах аһыы байҕал алыннаах, чэлгиэн садаа саатаабыт, чэҥ муус, муус сиксиктээх, кыйыра, кырылыы көтөр, кыһыл кумах кырдайдаах, алтан от анньан тахсыбыт, араҕас туой буор ардайдаах, үкэр күөх от үтүөхтээбит, үрүҥ туой буор үрүттээх, сырылҕан куйаас сыламнаабыт, сытар хайа сындыыстаах, будулҕан туман оргуйбут, буор хойо модьоҕолоох, оллорута ойон тахсыбыт, очуос таас хайа оройдоох, Баттаатахха маталчыйбат баараҕай таһаалаах, үктээтэххэ ҕулдьуйбэт үрдүк мындаалаах, кэбиэлээтэххэ кэйбэлдьийбэт кэтит киэлилээх, аҕыс иилээх-саҕалаах алта киспэлээх, атааннаах мөҥүөннээх айгыр силик бэйэлээх, араҕас айыы далбардаах, Алаҕархаан тэтэгэркээн Аан Ийэ дайды диэн ананан айыллан, ойон тахсар күннээх, охтон баранар мастаах, уолан баранар уулаах, уостан сүтэр уйгулаах, муҥ-сор суунаҕалаах, муур-таар бэйэкэлээх, орто туруу дьаҕыл дойду диэн оҥоһуллубута эбитэ үһү. Олоҥхолоон оҕонньор барахсан оллоонноон олорон эрэ киһи сэргэ кирийбит килбиэннээх кинээстэргэ кулут чаҕар куттаммыт куортуктаах кулугаларга илиэһэй бие иэнигийбитин адьарай бие адаҕайбытын үс саха үөскээн төрүөн тэнийбитин үөһээҥҥи алларааҥҥы үс биис уустара үөскээбит үһүйээннэрин үтүктэн кээспитин эмис түмэрпий курдук этэн дьэргэлдьиттэхпинэ куһаҕаҥҥа буоллаҕына Куохайан оҕонньор курдук курдьурҕатан киирдэхпинэ аҕыс хартыгастаах араҕас маҥан халлаан алын кырыытыгар үс хартыгастаах үрдүк мэҥэ халлаан үрүт өттүгэр күлэр күөх салгыннаах күндүл күнүс дойдулаах үрүмэтийбит үүт күөллээх үрүҥ илгэ үктэллээх үкээр куйаас тыыннаах үү таас бэйкэлээх үс киис кыл тириитэ өллүргэлээх үрдүк нуоҕай бэргэһэлээх үрүҥ аар тойон диэн баара эбитэ үһү Таҥаралаах халлааным тахсан эрэр күнүн тунулҕаным курдук туналҕаннаах ньуурдаах, киирэн эрэр күнүм килбиэнин курдук килбиэннээх сирэйдээх, имин-хаана оонньообут илбиэнэ көмүсиэдэстээх адьыҥа сиэр хотун диэн алыс ааттаах дьахтар хоойго сытыырар холоомноох доҕордооҕо хотун ойохтооҕо эбитэ үһү. Көхсүттэн тэһииннээх күнэр күн улуустардаах, күлүө дьөллү тойуттардаах, айыы намыһын удаҕаттардаах, арҕаһыттан тэһииннээх ахтар айыы аймаҕын аҕата ийэтэ буолбуттар эбит. Булан-талан тураммын, боҕонньордоох эмээхсинтэн ураты улуустардаах, удурҕаччы санаалардаах атын биис уустарга айыллыбыттара буолаарай диэн оччотооҕу урукку дьылларга онтон-мантан сурастахха, тиниэрдээх киэҥ халлаан кэтэҕэр кэйбэлдьийбэт кэтит сирдэммит оһоллоох одун төрө халлааммар олохсуйбут отут тоҕус биир уустаах, чуучугуруур туус тумустаах, чураадыйар хаан аймахтардаах бэргэһэ быатын саҕа мээнэгэйдээх, бэки суорун диэн аймахтаах Сутуруо быатын саҕа соллоҥҥо Суор Тойон диэн аймахтаах эбиттэр. Албан уккуйан тураммын аат ааттаан таһаардахпына, соҕуруу олох соххор холорук халлаан судуомнаах суоһар өлүү түгэҕиттэн алыпчаалай халлаан аныырдаах алаастаах, аҕыс халыр өлүү хараҕалаах хааннаах хараҥада ыйыттан тоҕус уон тоҕус тиһиликтээх тоҕуур оҕурук дьиэрбэт харабыанан тоҕус уон тоҕус улуу ойууну оҕурдаан аҕалан баран ол дойду улуу суҥханыгар тордохтоох ньуурун иннигэр Тоҕо хара анньан биэрдэххэ, кулуггутуга туолбатах кулахай төрдө буолбут түҥнэри холоруктуу турар түгэх өттүгэр түптүрдэммит күлүк өттүгэр күрүөлэммит хаҥас өттүгэр хаһааламмыт хааннаах салын олбохтоох уочуганын туттарбатах уораан аараан улуу дьаалы хотун куохтуйа диэн хотуннаахтара эбитэ үһү Маннык бэйэлээх мааны эмээхсин хоойго сытыыран холоонноох доҕоро үрдүк мындаатыгар үөмэ оонньообут үөлэннээх үтүөтөххө буоха мэһэ хочохтобук хойуос туму саналлаах атаһа атыыр киһитэ кимэ эбиттиэхтээн кимтэн эмитэ ыйыттахха адьарайым маҕанаҕалара буолбут боҕуруйар лох түөрт түгэҥҥэ тойонунан анаммыт арбаҕаһын бүрүммүтүнэн үөскээбит атара бэйэлээх арбайа тиистэ арсай дуолай луоҕа луохаам диэн ааттаах оҕонньор эрдээҕэ бүтүн Бу бэйэлээхтэр буулаҕа талбалар үөлсүүр өндөрдөрө, үтүө дьонноро кэлэр кэскиллэрэ, кэтит кэһиилэрэ хайдаҕа эбит диэммин хараҕым кырытынаан өлүү чөркөчөөхтөрдүнэн оҕойон көрдөхпүнэ, дьахтары таптаабатах дьаарай өлүү сыттаах хара лаҥыр уолаттардаах, хат буолан көрбөтөх ханаҕар харах хапсыыра куокагыттардаах, айыыһыт ийэ хотун аналыттан туораабыт анаҕа батан көрбөтөх тутум атахтаах туора муостаах луо бээгэй оҕустаах, Оҕоттон урууттан оһуччу тэйбит курдук оҕусуттан көрбөтөх купчуур өлүү кургумнаах кутан уоран ахтаах, сүөкөлүү сүөдүйбүт модьуун өлүү муобурпут сутука хара сутаaka бэйэлээх сут бээгэй торбостаах эбиттэр. Киҥкиниир киэҥ халлаан киэбин киэлитин кэлэрдьиппит уордаах уот кыргылыы кэнниттэн умсурдаах улуу күтүрдэр уораҕайдаах уот буурайдар алдьархайдаах аллараа дойдуга апсалбаныкайаҕар өлүү сөпкө күтүөхтөрдүттэн өһөгөйдөөх өлүүнү өлөкө бүтэн Арбаҕастааҕа даҕалаах адьарай хаан аймахтара буолан оҕуруктаах отут алта биис уоһа ууһа оннук улуу дойдуланан олохсуйбуттара эбитэ үһү. Орто курбуу дьаҕыл дойдуга отут биэс биис ууһа олохсуйбут олохторун олоҥхо номоҕо оҥостон араҕастыйбыт астаах аарыма кырдьаҕастарым улуу олоҥхоһуттарым уһуйан кэбиспиттэрин Ондоруоһап эмээхсин курдук оҥолуйа туойдахпына Дьүлэй Бүөкээн курдук дьүөрэ тылынан түһэрдэхпинэ, үс саха үөскээн тэнийбитин үөрэ-көтө үһүйдэхпинэ, былыргы былдьаһыктаах дьылым, барылыйар быраман мындаатыгар, үлүскэннээх үөһээ биис уустара, үөрбэйэ көтөр күннэригэр ааспыт алдьархайдаах дьылым, аҥарыйар аннараа таһаатыгар, алдьархайдаах аллараа биис устара, аҥайа сүүрэр күннэригэр, урукку охсуһуулаах сылым, уларыйар улаҕа өттүгэр устата муруннаах, утары сирэйдээх, үс саха үөскээн үөдүйэн, үүттээх үүчээн эттэнэ илигинэ үйэттэн үйэ тухары үрдүк сурахтаммыт, үөтүллүбүт үс-биис уустара, үҥүүлээн үөрбэнэн, өтөрүтэ түсүһэннэр, үөгүлэһэ-үөгүлэһэ үөлсэ оонньооннор, баһа атаҕа биллибэт балай бардама, соккор суодума, сото тостуута, Өргөс бытарыйыыта, өттүк күлтүрүйүүтэ, күөн түөстээн күөдүлгэхтэһии, күрэс былдьаһыы, күлүмэх охсуһуу, харбаҕа түсүһүү, харахха дайбаһыы, иэмэх курдук эрийсии, иидээн төрдүн тэрийсии, сүүс үйэни мэлдьи сүтэн биэрбит сүгүлээн, ааһан биэрбит айдаан, атыыр ампаалык, орулуур отут, хонугу мэлдьи Орой үүтүн устун ойбонноһуу, чачагэйи тэсиһии, чэллиргэччи бэрсиһии ахтар саныыр тухары ааһан биэрбэт, аан алдьархай манна буолла: сүгэ-бытас аайы сүллэр этиҥ дьиргийдэ, саа-саадах аайы сааллар чаҕылҕан дапсыллынна, халлаан хара саппааһа Хаһаарбытынан хайыта ыстанна. Тоҕус дохсун холорук тоҕо ытыллан түстэ, арҕаа халлаан анныттан аан талга таҥнарыы сатыылаата. Күннэри тахсыбата. Күдэн оргуйда, ыйдара тахсыбата. Ытыс таһыйар ыас хараҥа буолла. Күлүгү кытта күөдүлгэхтэһии, хараҥаны кытта халты мүлчү харбаһыы, Баҕа курдук баллырҕаччы түһүү, хомурдуос курдук хороҥнуу манна буолла, кинкиниир киэҥ халлаан киэбэ кэлиитэ кэбэлдьийдэ. Охсуунан олохсуйбут, оһолго тэбиллибит орто туруу дойду умса холоруктаан, унаара-кэнээрэ биллибэт кутаа уотунан кырбаһан, кута курдук долгуйда, алдьархайдаа аллараа дойду. Атыйахтаах уу курдук айманан, түҥнэри холоруктаан, түөрт өттүттэн күөх дьэбитик уоттар көҕөрө сырсаннар, ооҕуй оҕус бадаарынныыр оҕуруктаах уот дьэбэрэ диэн түөрт түптүр үтүгэнинэн түгэхтэммитэ эбитэ үһү. Тохсус добун маҥан халлаан тордуйалаах уу курдук долгуйан, тиҥиилээх кэтэҕин курдук тиэрэх ханарыйан тахсан, күөх чаалай уотунан күлүбүрүү умайан, күрүлүс күр мууһунан күдүргэччи бөтүөхтээн, соккор холурук дугуйдаммыт Содомнаах соҕуруу халлаан диэн Үтүрээбэт үлүгэрдэммит, үлүүскэннээх өрүттэммитэ эбитэ үһү Быстан биэпэ түөстээхтэр бытарыйан түспэт эттээхтэр, тохтубат хааннаахтар тоһуттубат уҥуохтаахтар, өспөт тыыннаахтар өлбөт бэйэлээхтэр, үөтүүлээх үс-биис уустара үөрбэнэн уунан өтөрүтэ түсүһэн өлөрсө сатаатылар. Кыргыспыт күүстэриттэн кытара кыыһаннар Уһу Байкал түгэҕиттэн умсан тахса-тахса булуу бурдьугунуу уруогу удуруйа олордулар эппэт гына эппэҥнэс кэлэҕэй тыыммат гына тыҥа быһаҕас дьон күдэн туман ортотугар күлүк курдук барыһан күөх ордук үллэн, уу куйаар быыһынан уутаан кэбиһэ-кэбиһэ, киҥкиниир диэн халлаан киэбэ киэлитэ кэйбэлдьийбит ээ, оһоллоох орто дойду олоҕо уларыйбыт ээ сэгэрдээ, алдьархайдаах аллараа дойду атыйата аймаммыт ээ атастаар, алдьархай аҕыйаҕына эрэй элбиилигинэ эт-тии бүтэн бүтүн эрдэҕинэ эйэнэн кэпсэтиэххэ. Бу сир уйбат буулаҕа талпалар, орто туруу дойду олоҕун олохтооруулар өлбөт төлкөтүн түһэрбиттэрэ. Өйдөөн, дьүүллээн көрбүттэрэ. Аллараа дойдуттан адьарай сириттэн аргыар айаҕа буолбут, үөһээ дойдуттан үгүскэннээх халлаантан үргүөр үөлэһэ буолбут. Былаҕайга ыллара турар былдьаһыктаах сир буолбут. Биһиги диэтэх бэйэлээхтэри билэр-көтөр мутуҥнаахпыт, орто туруу дойдуну, олоҕун булларбат буолуохпут дуо, үс-биис ууһуттан үтүмэхтээн тураммыт, оройунан оонньуур ортотунан курданар отут биэс ус ууһунан сымнаҕас саргылаах, саха киһилээх, устата муруннаах, утары сирэйдээх урааҥхай сахалаан, босхо бастааҕынан, бокуйар сүһүөхтээҕинэн, сиик туман тыыннааҕынан Симэһиннээх эттээҕинэн орто туруу дойдуну, олоҕун булларыахха диэннэр улуу күтүрдэр, уот буурайдар буору уурбуттар. Санантан тус илии диэки бардахха сандалаах сатыы маҥан халлаан сарыы таҥас курдук таҥнары намылыйан түһүүтүгэр, тардааһыйан дьарҕааланан көстүүтүгэр силбиттээх сиик тылан тыыннаах, сириэдийбит сиппит сир ийэ хотун хайыһар мас тииһин курдук ханарыйан тахсыытыгар, ый хотун төрүөн талаалаабыт ытык хайатын чанчытар, күн тойон төрүөн күөлэһийбит көмүс хайатын кэтэҕэр үс ньуоҕай маҥан хатын үүнэн лөглөрүһэн туралларыгар, айылҕа хаан хотунтан ананан айыллыбыт араҕас чэчир буолан анньыллыбыттар эбит диэннэр, үрэххэ-баппатах үрүҥ түүлээҕи, үрүүн хаҥылый бүтэй туйахтааҕы үксэтэ олордунар. Силиигэ баппатах сыспай сиэллээҕи, сылгы сүөһүнү, миинэр мииҥэни, дэри-дэлэгэй тэнитинэр диэн күн дьөһөгөй тойону, күрүө дьөһөгөй хотуну уордаах уот дьөһөгөй оҥороннор улуу дьүүлүнэн олохтообуттара эбитэ үһү Арҕаа диэки бардахха араҕас собутал халлаан тараах былыт курдук таҥнарын айҕарын түһүүтүгэр силбигинин сиигинэн симэһинэйбит сир ийэ хотун сир иһит курдук сиксиктэнэн тахсыытыгар Тоҕус дуолай улуу үрэхтэр тоҕо охсон киирэннэр тоһуоруйун тутуһууларыгар аҕыс аттаах айдам-силик үрэхтэр ааллаһан айманан киириилэригэр, сиксиктээх сэттэ сирим күөх үрэхтэр сиэттиһин сириэдиһин тиксиһиилэригэр хааннаах халыҥ куҥнаах хабаралаан хаахтаабытынан түһэр, хатан илбис биилээх уусубай хааннаах умсугуйан уһуутаабытынан түһэр Уйатыйбыт уот чупчуорга уһуктааҕы кыһыл субай хааҥҥа кыдьыгыран, кылымматынан түһэр, кыырыктаах кылан илбис биилээҕи бухатыыр дьон тутар буулааҕа сэптэрин, кэниэрдэс кэтэр кэһиэхтэрин, хаҥхалаах таҥнар таҥастарын отут биэс биис уу ууһугар оҥоро олордун диэннэр үс дойду киирэр кирбиитигэр үс сиринэн бочуохтаах боҕуорлатыгар төттөрү соҕус быһыылаах, төбөтүн оройунан айахтаах, муурун булларбатах муус суорун булгунньахха аллараа адьырайхаан аймаҕыттан арахсыылаах аҕыс биис ууһуттан кырымахтаах кылбарамаан хаарга кытыылыыр кытыт диэ барахсан кындылдьыта хаамтаран иһэн кырыытынан кыҥкыһыахтаан түһэрэн Кыай хаанын кытыыстатан кээспит курдук кытара убай турар кыһыылаах, алаптаах атыыр оҕус аппалаах алаас айаҕар ахталдьыта хаамтаран иһэн сүүскэ охсон түһэрэн, сүһүөҕэ сүгүрүтэн кээспит курдук уйадыйан ууланан көрбөтөх укулаат тимир ньуурдаах, кыҥкыныы-чыҥкыныы кыырар кылбайдыйа турар кыкыыстаах, Түөрт уон түөрт атыыр сылгы түүмэхтээх түүллэрэ көхсүн тириитэ, түөттээх уһун түөт дуо диэн күксүйэр көрүлэс өлүүкүөттээх, баараҕай баай ыал бастыҥ баҕанатын саҕана балтын ууһун балтыта дуо диэн барык-сарык илбистээх, баараҕай балталаах чыскыйбахтыы сытары чыскылаах, иэрэйбэхтии сытар игиилээх, Уоһан аан ууһуттан уот кындылыана диэн хоонньугур сытыарар хорсун доҕордоох хотун ойохтоох, ыар санаалаах, ыарахан, ыарахан тыыннаах, кытай бахсалыына оҕонньору кыырыктаах үс уос төрдө буолан диэннэр оһолоон оройунан улаҕаттынан олохтообуттара эбитэ үһү Кэлэн кэхтэр киһилээх кэхтэн кэлэр кэскиллээх орто кулан дьэллик дойду отут биэс биис ууһугар көрөр харах буолан көмөлөһө олордун диэннэр түөрэх кэбиһээччинэн түп этээччинэн хотой хаана хоруончукалаах хотоҕойун түүтэ куорсунна аан ийэ дайды айыллыаҕыттан ыла аалыы таас аркыымалаах Хаччы сотолоох харыс бытыктаах киһи кинээһин килбиэннээх бэрдин үөһэ үтүөтүн, үөрэхтээх бастыҥын сээркээн сэһэн оҕонньору куорсун илбис төрдүгэр кулут кыыс буол диэннэр сэптигири аймаҕын кыыһы кыйыра уста турар кыһыл кумах кыдьымахтаах ньуурун көрдөрбөтөх ньудьулу уот байҕал холуруктуу ытылла олорор хотугу ойоҕоһугар түп өлүү төрдүгэр түҥ ойуур иһигэр көҥдөй түҥүргэс үүтүттэн көйө көтөн тахсар бургунас муоһун курдук бур-бур буруола симэлэх төрдүгэр сир иһигэр орто туруу дойдуга олохтообуттара эбитэ үһү ол кэнниттэн орто туруу дойдуга олохсуйбут отут биэс биис ууһугар оломноох түһүлгэ бараан олоҕо Оччоҕор ордук тупсуоҕа диэннэр, үтүрүксүүлээх үс аан дойду үлүскэннээх үрдүк кирбиитигэр эбир түөстээх эрдэҕэс ууларын эргичиҥнии олорорун курдук, илбистээх илин итии халлаанын иирэр эбир дьоҕул эҥийэтигэр иэхсит эдьээн ийэ хотуну икки атахтаахха иннинэн сирэйдээххэ, иэримэ дьиэтин иччилэ төрөтөр оҕотун төлкөлүү олор диэннэр Көхсүттэн тэһииннээх күн Айыы улууһун күүһүн үрдэтэргэ, арҕаһыттан тэһииннээх Айыы хаан аймаҕын алгыһын салайарга анаабыта эбитэ үһү. Онтон ыла буоллаҕына оҕуй бараан ордуоламмыттар оҕо-уруу тардыспыттар. Иийэхситии хотуммут илгэ бэйэтин иһэрэ буолуо диэннэр иһэгэйдээх итии сылаас илиилэринэн илбиэнэ көмүс иэдэстэрин имэринэн кэбиһэ-кэбиһэ Күллэристии күлбүтүнэн күлүмньүчүк аллайан күндү таҥастарын таҥнар күүтэр буолбуттар эбитэ үһү Кинини кытта буоллаҕына киллэрбиттэрэ эбитэ үһү дьиэ иччитэ оҥорон дьиэчэ бахсыыланы, холоксолоох хохтоох хотон иччитэ оҥорон ньаадьа ньахханы, онтон ыла буоллаҕына орто түһүлгэ дойдуга саргы тардыһа сатаабыт Саха киһи барахсан алаһа диэни тэринээт, аал уот оттунаат, кинилэр эрэ дуо диэн кичэйэн тураахтаан аат ааттаан айах тутан хордьуктаа бэйэтэ хоҥкурдьуйар буолбут эбит Сүҥдэлэ-талай сүүрүгүн үксүн саҕа арҕастарга адаардаахтары, арҕас хатырыктаахтары, лаабычааннарынан дайбыттары, лаһыгырас бэйэккэлээхтэри Балым-салым элбэх балык бииһин-ууһун барҕата олордун диэннэр туран буор тусаһалаах, чилгииннээх тэлгэһэлээх, чэ муус тэлгэхтээх, куойа-маҥкы тутурдаах, куйуур тымтымтай сүгэһэрдээх, күөх ньамах бытыктаах, көрүҥ-хара дьүһүннээх, өнөр-үскэн бэйэлээх Өдүгэт Боотур оҕонньоро уйгу быйаҥ тыыннаах уһуччута буол диэннэр орто туруу дойдуга олохтообуттара эбитэ үһү Ол кэнниттэн кэмэ кэрдиитэ биллибэт, Кэҥкил Хара тыа аайы сүүрэр атахтааҕы, сүргүөхтээх систээҕи, улуйар куоластааҕы, утары тиистээҕи дэлии дэлэгэйиттэн иттин диэннэр кураҕааччы сүүрүү, куралай бэргэни баай бэргэ барыылаах, бардам бэриилээх баай байанай оҥороннор орто туруу дойдуга олохтообуттара эбитэ үһү Онтон ыла буоллаҕына иннинэн сирэйдээх, иэҕэлдьийэр икки атахтаах сүһүөхтээх бэйэтэ сүгүрүйэн туран сүдү эһэ тойонум, сүүрэр атахтааххын сүргүөхтээх систээххиттэн күн түүһүн иннигэр күөйэ көтөн кулуу, кыҥаһыммар киллэр Кылыыбыр үктэ үс бараахара күлүккэр үҥэн сүктэн эрэбин диэн нөрүөннээх көхсүнэн бүгүйэн нөрүйэр буолбут эбит Орто дойдуга олохсуйбут оройунан оонньуур ортотунан курданар отут биэс биис ууһа сүөгэй сүдүрүүнүгэр сүөмэх Тураҥыгар сүһүөҕүнэн тирэннэҕинэ, арыы далбардаах араҕас сэргэҕэ атаҕынан үктэннэҕинэ, урааҥхай буолан улаатыах этэ, киһи буолан килбэйиэх этэ, саха буолан сандаарыах этэ диэннэр, иэйэхситтээх илин халлаан иирэрэ бир дьаҕыл эҥийэтин аллараа алаархай таһаатыгар, араҕас сабыдал далбарыгар орто курбуу дьаҕыл дойду ойбонноох уйгубуйаҥын, бастар бараммат барҕа баайын барҕарга олордун, Ураа муустааҕы ууһа толордун диэннэр, нэлбэҥ айыыһытын эрэҕэлдьин куону, ахтылҕаннаах айыыһыт хаан хотону араҕас чэчирдээннэр, алтан туоналааннар, кыыс оҕо кутун кыптыыйгар иҥэрэннэр, уол оҕо кутун окко иҥэрэннэр, алгыы абырыы олордун диэннэр анаабыттара эбитэ үһү Онтон ыла буоллаҕына, орто туруу дойдуга иэримэ дьиэни иччилээбиттэр, иитэр сүүһүнү күрүөлээбиттэр, араҕас чэчир анньаннар, айах тутаннар, алгыс алҕааннар, Айыыһыт Хаан Хотуну аатын ааттааннар айхаллыыр буолбуттар эбит. Ситэрэн эттэхпинэ, сиһилии кэпсээтэхпинэ, Көҥүл санаалаах, көрүсүөмэйиилээх, күнү сүрэхтээх, көҕүөр-таһыар курдук балым-салым эмиийдээх байбарамаҕан санныгар бэдэр бэрдэ саҕынньаҕан бэлтэгэйдии ууран кэттэ кэппитинэн кэлбит үс киис кыыл тэриитэ үрдүк нуоҕай бэргэһэтин этэ туойа турар курдук эҕэттэйдии аста аспытынан айыллан үөскээбит түүлээх түтүм бараан түһэҕин төлө татта таппытынан төрөөн түспүт Ааньыйа дайды алгыстаах айылгытын алаҕархаан тэтэгэркээн араҕас далбарын айарҕанаммыт аан алахчын маҥан-маҥ халыын диэн ааттаах үтүөҕутун дьахтар баарын от-мас иччилэрин, оҕо-уруу биэрэннэр орто туруу дойдуга олохтообуттара эбитэ үһү Онтон ыла эрэ буоллаҕына орто курбуу дьаҕал дойду оройунан оонньуур улуу уолаттара аан иэдэйдилэртэн арахсар күннэрэ кэллэҕинэ үөһээ бөҕөттөн үргүөр үргүйдэҕинэ аллараа бөҕөттөн аргыар аргыйдаҕына аан алахчын хотуну аатын ааттааннар үс бараа хараа күлүгэр өҥөн сүктэн тураннар алгыс этитэн аартык тэлэттэрэн алаһа бараан дьиэлэриттэн аттаналлара эбитэ үһү Үөһээҥи алларааҥы үөтүүлээх үрдүк биис уустарыттан тиҥкиниир киэп халлаан киэбин киэлитин кэдэлдьитэн уоттаах улуу дьүүл уураахтарын умсар кэһиэх уоттаах уллуҥахтаах өлбөт үөстээх өрөгөйдөөх өйдөөх өһөҕөйдөөх ханаалаах үрдүк үс биис ууһа үөдүөн үөскээбит үс үлүскэннээх аан дайдыларын кулубутун хамнатар кудьай дьаалык булгаттаах үөһээ даҕаны үөскээтэҕинэ аллараа даҕаны айылыннаҕына кэнийэргэ тиллэн кэнтиккэ охсуллан кэлгиэҕэ киирэн буруйун сэмэтин иннигэр буойуллуох тустаах диэннэр аан дархан андаҕарын андаҕайбыттара эбитэ үһү Үс хартыгастаах үрдүк үүт маҥан халлаан сырдык сыдьаан сырайыгар сылаас көпсө көбүөр буоругар үүт аас бэйэлээх үкээр куйаас тыыннаах үс киис кыыл тириитэ өллөргөлөөх үрдүк нуҕай бэргэһэлээх үрүҥ аар тойон оҕонньорго киэһэ киирэн эрэр күн килбиэнин курдук килбиэҥнээх сирэйдээх, сарсыарда тахсан эрэр күн сардаҥатын курдук сардаҥалаах дьүһүннээх. Чараас-чараастык чапчылыйбыт миигэс-миигэстик мичилийбит сылаас тырым харахтаах, сырдык сымаан хааннаах, ааттаах үтүө адьыҥа сир кутунтан тоҕус ый хонугун толорбокко эрэ иирээн иҥэрдэнэн, үлбүс төрүттэнэн ийэтин иһиттэн таас килиэҕэ тырылыйа түһээт чычыгыраччы кэлэн, хара түөкүттэр, хааннаах ыттар, хараҥа майгылаахтар, ханньары санаалаахтар үс дойдуну үөннээн күрдьэҕэлээн Сиэбит үрдүк соолоохтор, үтүө сурахтаахтар. Кэниэргэ этэргитинэн, кэнтиккэ тэбэргитинэн кими куттаары гынаҕыт? Уоттаах уурааххытын уу курдук кэһэн, уол оҕо мин төрөөтүм. Инэмэрдээх илиэһэй бииһин уун иҥнэри хаамам, имири быһыам, алдьархайдаах адьарай аймаҕын алаһа дьиэлэрэ аам уоттара атахпынан кэһиэм, аамайдыы оонньуом, күн уурун айыы аймаҕын күллэрэ таптайыам, күүдэҥҥэ көтүтүөм. Аттаахтан кымньыытын ылаҥҥыт алыс байаҥыт ахчаччы уойбуккут, сатыыттан тайаҕын ылаҥҥыт сараччы үллүбүккүт, тосту топпуккутун, тос мааскытын көрдөрөрүм буолуо. Үөһээ дойдуну үгүлүөппэтэхпин көрөөрүҥ, аллараа дойдуну абылыппатахпын истээриҥ, орто туруу дойдуну орулаппатахпын билээриҥ» диэн өрүтэ мөҕүллээн тэбиэлэнэн кытта Өөҕөйдөөх өлүү чөркөчүөхтэрдэ үөһүн туттаран үөгүлүү түстэ, соҕуруу соххолорук халлаан сордоҥ балык оҕотун курдук өрүтүллэҥнээн охсуланан ылла, хаһыыра түстэ. Хаанынан ытаата, оһоллоох орто туруу дойду ортотунан куталыйда, кытыытынан басхалдьыйан кынгыыс кыыс оҕо курдук кыламмахтаан ылла, симиэннээх хаанынан сиккирэччи ытаата Аллараа дойду ааттаахтара аҕа баһылыктара Үөһэ дойду үтүөлэрэ, үрдүк сололоохторо үс бүүс үс биис баһылыктара, үрдүк дуоһунастаахтара, аартата оҕолоор, алаата оҕолор абалаах айахтаах туустаах тумустаах түстэ түһээт түөкүн төрүөтэҕэй түннэри майгылаах төттөрү санаалаах төттөрү оҕо төрүөтэ эбээт бадаҕа, бии маҥыы бэйэлээх үрүҥ аар тойон үөскээн баран, бии маҥыы бэйэлээх адьыҥа сир кутунтан төрөөн баран, туох маннык иирэрбэдик кэлбит бэйэтэй, туох маннык тосту туораттыгыччы түспүт бэйэтэй, одун биис оҥоһуута биллин, Чыныыс хаан ыйааҕа биллин, дьылҕа тойон уурааҕа биллин Биһиги билэрбит билии буолуо дуо, биһиги көрөрбүт көрүү буолуо дуо, үрдүктэр билиннэр, үтүөкэннэр көрдүннэр диэн соҕуруу сороххо холорук халлаан Содуомнаах бииһин ууһун сурсуннаах бэттэрэ алдьархайдаах аллараа дойду адьырҕалаах аҕатын ууһун, аҥаарыйа ааттаахтара ыарахан тыыннаах ыар санаалаах ытык ыалбыт ыаматын инньэ-манна диэтэххэ иҥэри көрөн иэстии сылдьыахтара. Ол кэриэтин хата одун биис оҥоһуута уоттаах улуу уураахтанан ураты буоллаҕына, биһиги даҕаны көрөн турбат, билэрбитинэн сылдьар дьон буолуохпут диэн, Илиһиэй биистэрэ алдьархай аймахтара иҥиэтти-иҥиэтти иэмээҥнэһэн кээстилэр. Ону-маны тылы-өһү истэн баран, одун биис Чыҥыс Хаан дьылҕа тойон, долун маҥан халлааҥҥа дуомньуттара буолбут, Аҕыс сабыдыал халлааҥҥа аччылаһыттара буолбут. Алта айыы намыһыан удаҕаттарынан алас дьаргыл апчарай быатынан умса оҕуурдаан ылан уол оҕону аллараа дойдуга үс таҥха биһиктэрдүгэр үөһээ дойдуттан үттэттэрэн таҥха биһиккэ таҥхалата ыыппыттар Алта айыы намыһын удаҕаттар ала-дьаргыл ап-чарай быанан татынньахтыы сытар таас килиэ оҕону эрийэ охсон этэ чиэһийэн эҕириэллэрин аҕай кытта, үс хос үрүттээх үрүҥ көмүс көй уорук дьиэ үрдэ үрэллиэҕинэн алта хос дьапталҕа таас муосталаах алаһа бараан дьиэ барахсан анна арыллаҥныаҕынан аҕыс уон аҕыс бадьырбаҕана айгырыы хамсыаҕынан тоҕус уон тоҕус дуолан тулааһыттар толугуруу мөхсүөхтэринэн Кыс быстар тыас тыаһа дэриэспэ таас курдук дэлбэритэ ыстанна. Үөһээ дойдуттан үлүскэннээх ааныттан халлаан аҥара хайдыбытын курдук, былыт быһаҕаһа быстыбытын курдук аллараа дойду диэки аан талҕа таҥнар сатыылаата, халлаан хара сааппаһа хаһыырбытынан барда. Хаардаах бугулсаҕа курай иччилээх, куйаар тойуктаах тоҕус дохсун холорук тоҕо ытыллан түстэ. Буор баттах бурҕайда, куо дапсылҕан дапсыйда, куйаа өлүү куорсуйда. Кырататыыппыт курдук, тыстаах баттахтаах лэбийэ харабылыттар лэглээрбитинэн бардылар, үс күлэр ньүкэн төрдүгэр үмүрү тыллан түстүлэр. Хоту хоромньулаах халлаан холуруктаах кулугун анныгар дьолору үтүгэн айаҕа дьүлэ ыстанан түстэ, тоҕус суор маҥаас тумулу тобулу тардан ылла. Ньирэй оҕо барахсан ньиккирэччи ытаабытынан аҕыс алаардаах алдьархайдаах аартык устун ат буолан батыччахтаата, сэлээн мэлэрик туойбут сэттэ сиринэн симэһиннээх дьөлөрү үтүгэн үүтүнэн төбөтүн оройунан боччур оҕо барахсан баккыраччы ытаабытынан баһынаан атаҕынан түлэй-балай түҥ-таҥ түһэн истэҕэ, тойон киһи тобугун уҥуоҕа түөрэхтээх Хотон дьохтор хооддьугун уоҕа дэбдиргэлээх, өлүөх хаан үктэллээх бөлгө мөһөх сүдүрүннээх хабыылаһар хаан дьалыстыма аартык суккуллар куолайын суураллар куттаҕын түгэҕэр тиийэн, түҥнэри ытыллан илгистэнэ кирии олорор идэмэрдээх илиэһэй тумуһун уһуктаах төбөтүгэр, уоттаах ньууругар ис үс тимир тиҥ сири харыйа үөрбүт эбэтин курдук тиэрэ-таара эриллэн, хардары-таары хатыллан, хардан эһи курдук, хадырычса сыта силистэригэр үс тимир таҥха бэһик үөлбүт мунду курдук өрө кирии туралларыгар, өҥөйдөөх өлүү тоҥхатыгар оҕо тиийэн олоро түстэ. Бөкчөҕөр Бөҕөлүкээн ырыата

Кэньэргэ кэнийдэҕим, кэнчик кэттэҕим, эмиийэ туомуйум, эминэ туомуйум диэн аллараа дойдуга адьарай сиригэр айдааран бүтэрин аайы кытта үөһэ дойду үтүөлэрэ, үрдүк олох сололоохторо, аллараа дойду аҕалара, аарыма кырдьаҕастара, бу аҕа булаҕатын булларбат бухатыыр киһи төрүөт быһыылаах

Куһаҕан санаалаах, кулан-дьиллик майгылаах кулун туйгун боотур диэн халлааны сир алдьатар хаан сабыдал бухатыыр диэн үөнү уларытар үстээх оҕо өһөгөйдөөх өрүүнү үктэлэн үөскээбит өһөх харбыыр Өркөн Баатыр диэн аан дойдуга айыллыа диэннэр аарыма кырдьаҕастар ахтар буолаллара. Ол оҕо бэлиэр төрүөтэҕэ доо, онтон атын буолуор сатаммат, оҕону оннун булларыахха диэн сүүстэрин аалсаннар сүбэлэрин холбооннор хартыгастаах хандыа маҥан халлаантан Хайа да өттүттэн хараҕата суох гына, тунал-ханнаах туой буор ситтэн, туоҕуттан да тутулуга суох гына, алдьархайдаах алҕараа дойдуттан аныырдаах алыны өттүттэн сиик туман курдук ситимэ суохтук, түҥнэри холоруктуу турар түөрт түрүөһүннээх түлбүөннээх тимир дьигис хайаҕа аҕыс кырыыла аптаах аалыс луобаҕанаҕа алталаах атыыр баһансаҕа дьиэһийэр дьэ сэмэҕитинэн дьиэҕэ биллибэт күлүүстээн отут ордуга тоҕус тиһиликтээх оҕуруктаах уочарай быанан Кэньиэргэтэннэр кэнтиккэ охсоннор кэргиэн кээспиттэрэ эбитэ үһү. Үөһээ дойдуттан үргүөрэргийдэҕинэ үлүгэр үксэтиэҕэ, аллараа дойдуттан аргыараргийдэҕинэ алдьархайа элбэтиэҕэ, ойоҕос өттүттэн, орто дойдуттан көй салгын көйө көттөҕүнэ олоҕу долгутуоҕа, оһол элбэтиэҕэ диэннэр үс өттүттэн үс нүһэрэлүү Бухатыырдарынан үөһэ өттүн үргүөттэн бүөлэтэн, аллараа өттүн аргыаттан сыптаран, ойоҕос өттүн оһолтон хаххалатан маннык бэһилээхтик манаппыттара эбитэ үһү. Үөһээ дойдуга үүгүлүүр үлүгэрэ үөскээтэҕинэ, аллараа дойдуга айманар алчархайарылыннаҕына, орто дойдуга долуйар оһол олохсуйдаҕына, оччоҕо эрэ буоллаҕына, үс нүһэрэлии бухатыырдарынан үөһэ чыҥыс хаан ыйдаҕына, одун биис оҥордоҕуна, Дьылҕа Тойон эттэҕинэ үс аан дойду тутуллубут үс күлэр күлүүстэрин олохторун хамнаппыт, оҕолорун элбэппит. Буор сиргэ буулаҕаларын булларбатах бухатыыр дьоннору буоттарар гына уоттаах улуу дьүүлгэ ууру-ууран кээспиттэр эбитэ үһү. Ойон тахсар күннээх охтон баранар мастаах, орто туруу дьаҕыл дойду, Эбэтэнэрин эрэгэй-саргытын огдолуйан көрбөт уһуолаҕын ол курдук олохтоон бараннар үс саха барахсаны үөскэтэн үүтүттүн, түөрт саха барахсаны төрөтөн тэниттин, урааҥхай саха барахсаны ууһата олордуннар диэннэр көхсүттэн тэһииннээх күн айыы ууһуттан, арҕаһыттан тэһииннээх айыы хаан аймаҕыттан Саха саарын тойону, сабыйа баай хотуну Самантан тус илин диэки бардахха, сабыдал сатыы маҥан халлаан сарыы таҥас курдук тараадыйан дьарҕааланан таҥнарын амылыйан түһүүтүгэр, силбиктээх-сииктээх сир ийэ хотун сиксигэ хайыһар мас киилин курдук ханарыйан тахсыытыгар, тоҕус иилээх-саҕалаах, толомо маҥан хонуулаах, хаары хаһыны билбэтэх, хагдарыйан көрбөтөх Күөҕү нусхал бэйэлээх, күөх оттоох-мастаах, күлүм-чаҕаан күннээх, кырымах хаар түспэтэх, кыһын диэн кэлбэтэх, самаан сайын саргылаабыт сандал маҥан дойдуга ааҕый бараан ордуулаан олохтообуттара эбитэ үһү баараҕай барҕатаһаатыгар баран барамматах бараахтаах, көтөн көрбөтөх көччөхтөөх, өрөөн көрбөтөх өтөннөөх, үллэ-түллэ турар үгүс элбэх аххан уйгубуйан туругурбут Улуу тунах олохсуйбут, тоҕостолоҕой сэлэ диэн тоҕуоруйан толороллуйбут аҕыс арыы чаллах тыа саҕа араҕас чэчир анньыллыбыт, чөҥөө чүөмпэ саҕа дириҥ далай түһүлгэ турбут эттээх аты иэрчэх тэбэринэн иэдьигиэй бадарааннаах сүүрүк аты сүһүөх быһыарынан сүүмэхс тураннаах, күөх унаар урсуннаах күөрэгэй ымыы чыычаахтаах, көрдөөх-нардаах көҥүл үтүө дойду эбит Ох көрсөн курдук оломноох орто түһүлгэ дойдута сириэдийбит сиппит сир киинэ сиргэ аҕыс иилээх-саҕалаах атааннаах мөҥүөннээх алҕаркаан тэтигэккээн аан ийэ дайды аҕараҕас далбар быарыгар алтан ньээкэтигэр көҥнөөх дьай сыстыбатах көмүскүй киэлитигэр сырылҕан куйаас сыламнаабыт сырдыгы аҕай киинигэр үрдүк арҕаһыгар үөбэр өрүһүтүгэр чогдойор саалыгар Сонойор кэтэҕэр Сир киинэ диэн сириэдийбит, Халлаан оройо диэн хачыллыбыт, Тоҕус өргөстөөх таламан маҕан күн толонон киирбит диэн тоҕус уолҕам чуолҕан түннүктээх отут уорҕалаах оҕуй бараан ордуу күннүк сиринэн күлүмүрдээн көстөр көмдөй күмүс уорук балаҕан тоҕус бэчээтинэн сиринэн тоҕуоруйан-тугуруйан Тэҥнээҕин билбэккэ, тэнийэн тэлгэнэн, үөлээннээҕин көрбөккө үөскээн үөдүйэн, оҥоһуллан орчуллан олохсуйбута эбитэ үһү үс саха төрдүн үөскэтэргэ айыллыбыт түөрт саха төрдүн төрөтөргө анаммыт Хороҥ Айыылара холбоммут хотон илбис иҥиэрсийбит эмньик эттээх-хааннаах эдэр чэгиэн барахсаттар харах харахтарын көрсөннөр хайҕахтаах харабыардара хамсаан хааннара оонньоон хара хаҥараларыттан ылсаннар аарыма аараҕай алаһа дьиэлэрин аанын аһа баттааннар баҕалаах санаалара батарыа баара дуо айар илбистэнэр аас тэллэхтэрин арыйа бырахтылар үс саха киһи үгэһэ буоллун диэннэр үс киистириитэ толбонноох суорҕаннарын саҕа өттүнэн саба таттылар бэдэр сыттыктарын бэрийэ астылар ис истэриттэн имэҥирийэн кэллилэр тас таҥастарын тарбахтарын төбөтүнэн таарыйа охсоннор ис таҥастарын, илиилэрин таһынан илгэн кэбистилэри түүлээх түһэххэ тиийэргэ түөс симэҕэ төлөрүйдэ, өттүк симэҕэ өһүлүннэ, кыабаха симэҕэ кыбырҕаата, бытырыстаах мыыннары быстыахха айыылаах буолла. Ахтар айыыһыт күүһэ алыс да буолар эбит, ымсыырыспыт барахсаттар ыксаласпытынан бардылар, иэйэхсит ийэ илбиһэ илэ да буолар эбит, сырбаҥ татай уотунан сыллаһан сыыбарҕаттылар, Сыыстыһа оонньоотулар уохтара харыар диэри умайа турар уотунан уураһа сыттылар. Дьахтар барахсан баара дьар гына түһүөр диэри таптаспыт күүһүттэн тараһатын аннынааҕы киһи-киһи буолбут киэҥ киэлитин иһигэр уулаах удьаа баһын саҕа уоллаах кыыс оҕо куттаах сүрдэрэ кутуллубут курдук буом оһоҕоһун төрдүгэр булдьугуруу тэппитинэн бардылар. Саха төрдө буолбут Сабыйа баай хотун босс буолан мотомноото, хат буолан хананнаата, биир хонон биир ыйданна, икки хонон икки ыйданна, үс хонон үс ыйданна, түөрт хонон түөрт ыйданна, бэһис ыйыгар бэлиэтэнэн көрүннэ, алтыс ыйыгар ахтылыйан хаамта, сэттис ыйыгар сэбэрэтэ кэҕиннэ, ахсыс ыйыгар аалларан барда, тохсус ыйыгар тоҕоһоттон тутуста, онус ыйыгар тиийэн олорор кэмҥэ кэлэн эдэр дьахтар барахсан, Этэ ыалдьан энньэйэн барда, самыытын уйбата, саҥата элбээтэ, кутаа талыыта кургумунан кутта, ийэ талыыта иһинэн киирдэ, хороҥ талыыта айыыһыт ийэтин ыҥырар эчээн иэйэхситин эргитэр торумтуйбут бытыктаах тобулута көрбөхтөөтө, ытынньыйан ылла, үөһэ тыҥнахтаата, өс номоҕо нөһүллэ кэриэс тылын кэпсээтэ хозоҥнотон барда абытай халахайа буолла элэлгэн тойуга буолла тойуҥ эрин диэки ыксал буолла үрүҥ күнэ өлбөөрүйдэ өлөр күнүм кэллэ диэн кэбэлийэр күнүм кэллэ диэн аайайбан ууйуйбан абытайбан таттаппын икки чараас кургум умаҕай икки балык этим аҕай торомтуйбут бытыктаах тойон доҕоччу буол Хаалыахтаах алаһа дьиэбэр оҕуй бараан ордуубар оҕо-уруу төрөтөбүмүн, алыгартаан тэтигэркээн алтан араҕыс далбардаах аан ийэ дойдубар иэримэ дьиэбин иччилиэм, иитэр сүөһүбүн күрүөлүөм уһун олоҕолороммун уйгу-быйаны тутуом диэн үөрэ санаабытым, үрүҥ күнүм эрбөөдүйдэ, күнүм тулунна. Күүмкэм быһынна, эн хааллыҥ, мин бардым. Эчикийэ иһим түгэх аҕай, икки уусумсум аҕай, икки ылгым таас ойоҕуһум аҕай. Ол эрээри орто туруу дойдуга олохсуйар бомоһуулаах өлөн-сүтэн биэрибэт өрөгөй талба дьоллоох дьон буолуох этибит. Онон буоллаҕына, ойон тахсаҥҥын тус илиҥ диэки туһаайа тутутунан баран истэхпинэ баара буолуоҕа, үс үүт маан булгунньах үрүт үттүгэр үүнэн турар илбиркис сүрэлдэхтээх икки салаалаах муоҕай маҥантатын. Хаппытынан-нуоҕаппытынан силистэри, мутуктары синнэри тардан аҕалан, икки очаахтаах тоһоҕу тоҥорон, иннибэр аҕалан анньан улу. Түүл түһээбитин, түөрэх кэбиспитин, бит биттэммитин, бииртэ оҥорото. Соргулаах дьон буолуохпут, сорҕото оҥоро оҕус, Айыы аайбын, ый-ыйбын, абытайбын, татаппын диэн иэйиэхтээн иэйиитин иэйэн-туойан иэрийэ олордоҕо. Дьахтар барахсан баара, дьарылата-дьарылата, иһиттэн истибэтиэн диэтэҕэ, эр киһи баара, эргичийбитинэн туран этиэн-эппэтиэн диэтэҕэ, өр буолуо дуо, өтөр гыныа дуо, төһө-хачча буолуой, төттөрү эргийэ охсон үтүө киһи барахсан, үлэлээн иллэримнээтэ. Марайа-марайа, маҕайа-маҕайа тобугун эрэ ааһар тоһоҕото анньан кэбистэ. Биһик оҥорон билгэлэҥнээтэ, сороҕо оҥорон сордонно. Ойон тахсан от киллэрэн ойоҕун анныгар онно-манна тэлгэттэ. Орто туруу дойдуга олохсуйан киирбит үс саха барахсан үөскүүрүгэр-төрүүрүгэр үбэһэ буоллун диэн саха төрдө буолбут Сабыйа баай хотуна аас-хара тэллэҕин арыйа баттаан оҥорто. Айах үрдүттэн айхаллыыр аҕыс дьэрэлик бэйэлээх кэрдиис ойуулаах кэриэн умуйалар, умуйаларга араҕас аныыны тутан аҕыс баһык уһукпат уһун туску диэн ууран охсон кэбистэ. Нэлбэн айыытын нэлбэлдьи диэх ситим үөрэ-көтө көрүстүлэр эбээт диэн, үчүгэй өттүлэр күлүм аллай күөгэлдьиэн мускулдьыйа диэн Буурунан сиэлинэн охсуллар бууттаах буурулҕалаах бэдэр сайынньаҕын аҕалан бэртэгэйдии уурдар, кыыгыныыр-хааҕыныыр кырдьыылаах симэҕин күн уотуттан күлүмүрдэтэн күлэ-сала сытар гына тэниччи кууран кириҥнэтэн кэбистэ. Илбиргэстээх-салбырҕастаах, илин-кэлин кэбиһэрдээх ирминньиктэнэ оонньоотулар. Туналҕаннаах күнүм туллан түспүт курдук туналыйа олорор туоһахталаах, дьэрэкээн ойуун курдук дьэрбэдьийэ умайан көстөр, кыһыл дьэргэн чоччуурдаах, кыыс оҕо сылдьан кынаһахтыы кэтэн баран кынталдьыйа хаампыт, умайар кылааннаах уҥа буобурбата үрдүк ньуоҕай дьабакы бэргэһэтин үстэ сүгүрүйбүтүнэн кэлэн иннигэр аҕалан инньэхтии кууран кэбистэ. Оҕо кэнниттэн олорон эрэ саха киһи төрдө буоларга саргыланан анаммыт сабыйа баай хотун уон тыһы кырынааҕы умсарга туппут курдук уон дьылы маҕан тарбахтарынан икки бабло көмүс ытыстарынан илбиэнэ көмүс илбиэнэ көмүс свидетелин имэринэн кэбиһэ-кэбиһэ

Мин туспар халбарыйбат халыҥ халхаанын халбарытан биэрдим, аҕыс иитиилээх саҕалаах атааннаах мөлүөннээх алҕарҕаан тэтэркээн аан иэдэйдым аналлаах иччитэ, айаарымса куйаарымса алтан далбар тайахтаах аан алахчын маҥан маҥхалыын көмүскэстээх санаалаах көмүс күбэй эбэккээн мин туспар төлөрүйбэт сөмсүлүгэскин төлөрүтэн биэрдим Киһи буолуох киһи буоллахпына, саха буолуох саргылаах буоллахпына, сэрии катым сиэллээх-кудурга сиэҕилээх, сирэм-маҕан аартыгым сиилэлээн кулун. Сааскы сандал маҥан күнүн саабылаан бата сиэлин курдук сардаҥарата ойон тахсар кырыҥгылыы кылбаах маҥан күнүн кыыбылаан батас кырыытын курдук кылбайа көтөн тахсар Намыын сайын тардыллыбыт, наскыл сирэм силликтээбит үстээх өҥөлмөр оҕускун үрүт өттүнэн өрүкүйэн көстөр, элбээтийбэт үксэр оттоох, ытылыгы кытыыр биэри. Умнугыаҕынан холобурдаа, кууспат кылыс оттоох, күһүҥҥү күрэт убаһа, күөрэйэр көхсүн үрдүнэн, түүгүнэччи оломнуур-оломнуур

Далбарай күөх халлаан сырдыыта, далбын одуулааһынын күн тахсыыта күрүөбүн көрөммүн, хара дьулаа, хаҥалас былчыҥнаах, күҥҥэ кэккэ күөх милдьиттээх, холуҥ үрдүгэр кустук дьаҕыллаах, самнын үрдүгэр сабаҕа дьаҕыллаах, самыытын үрдүгэр сырбынньах ойуулаах, кардыылаах таас ойоҕоһугар таҥара бэлиэлээх, эбиирдээх, тымыылаах, илимтэҕэй быһыылаах, Мэлдьээннээх Тумустаа, мэҥэ халлаан кыыс кэрэ кытыт биэтэ буолаҥҥын, эдьиэм аайы аартыгар эҕэрдэлии баттаан илэ бэйэҕинэн көстүҥҥүн, тиһэҕэйдээх илиигинэн имэрийэн абыраҕа, көй бараан олоххун кэтит кэһиибин өҥөйөн көрөн өрүһүйэн абыраҕа Бас уһукпар барыгылаан атах уһукпарай халлаан көк ньиппэккэр көтөҕөн абыраа. Күндээх күрэхпэр күрэхпин олордон уоттаах кииннээх уол оҕото анаан абыраа Айхал Мичил Саргы дьаалы диэниҥ сахалыы дьалаһый киччим күммэр киһилии кэпсиэ өйөргө сөҕүлээн кэппэр күөлүһүй хараҕа сиргэ аспар асталый Абытайбын-сатайбын Айаан таалы алларытар да эбит, бараан таалы оларытар да эбит. Хайбахтаах хара быарым хамсаатаҕын аҕайдии, олохтоох тойон буолуу сүрэҕим долгуйдаҕын аҕайдii диэн ахтарыйыытыгар амалыйа туойда. Эдээн иэйэхсит эйэнидэ туойда. Инньэ диэн эдэрин аҕай кытта илин эҕэрдэлээх халлаан араҕас далбарыттан алын кыйыытыттан итии салгыы ийэ охсон түстэ. Эдиир дьаҕал былыттар эргийэ көтөн кэллилэр. Эдэр дьахтар этээн иэйэхситэ буолбут, аҕам дахтар ахтар айыыһыта буолбут. Нэлэгэйдин иэйэхсит. Мэлдээн айыыһыт үрүмэтийбэт долгунунан Үүт кэрэ дьиэ буолан, көй кииннэрин, көмүс уйааларын эрэ күтүйбүтүнэн кэлэн, өйөөн көрдө. Күн диэки өттүттэн күөйэ көтөн, үс төгүл төгүрүйэ сүүрдэ, үс төгүл бырлаччы бырылаата, үс ыйга үмүрүк куйаас түстэ. Үс төгүл бырлаччы кистээтэ, үс дьылга үрүм үлгэ түстэ. Үс төгүл түүлээн дьиһигийдэ, күөх көргө курдук, күрээн унаас түстэ Кэй кииннэрин кэмисийаларын өрүкүйбүтүнэн кэлэн өҥөйөн көрдө. Күн диэки өттүнэ күөлү көтөн үс төгүл төгүлү сүүрдэ. Үс төгүл дьырылаччы тыбыырда, үсүйгэ өҥүрүк куйаас түстэ. Үс төгүл дьыраччы кистээтэ, үс дьылга үгүн илгэ түстэ. Үс төгүл күннэн диэки киирдэ. Күөх хардыгын от күрэн анаан түстэ. Ол кэнниттэн олоҥхоһут киһи одуулаан көрөн турдаҕына, чөҥөрө түөлбэ саҥа дириҥ далай түһүлгэҕэ күөл түөһүнэн күөйэ көтөн кэлэн, үс бохтоолоо, куруук илгинээр, уһаа айаттан, уруйдаах туспуттан ньыалаан туран эрэ, тумтум быыһыгар диэри балдыгырахпытынаан батаран баттаан, умсуурдаан ылан, урдаан кэбистэ. Аамма аҕараҕас арҕаа баран дьиэтигэр батыстахтаан кэлэн, бастыҥ түннүгүнэн маһын батаран биэрэн, үстэ түллэн тириэрбитигэр үүн илгэ барахсан отто холлоҕосторунан олоро түстэ. Ол кэнниттэн уруйдаах сэлэркэтугар умса бутурустанаат, хоннойбутунаан-хотойбутунаан хотун дьахтар буолан налыс гына түстэ. Ласкын мустах хаамта. Уҥа илиитин уордаах уол оҕо сүрүн түүлээх оҕо оҥорон түүрэ туппутунан, кыыс оҕо сүрүн кыптый оҥорон хаҥас илиитигэр хам харбаабытынан, көмүс уйаларыгар күөй уоруктарыгар көтөн түһэн, баат уһукка баран бобурдаабытынан барда, атах уһукка тиийэн айхаллаабытынан барда. Кэтэх уһукка кэлэн кэп-көп эттэ, эбэ хотон барахсан эҕэрдэлээбитинээн эргийдэ. Далаһыйа туойан даллыкпытынаан барда, саха төрдө буолбут сабый абай хотуну,

чөл бараан Эдэр дьахтар эдьээн иэйэхситин эҕэрдэтин эттим Уордаах уол оҕонон уруудай тускулаатым Нарын наскыл күөҕэл нусхал Чэ дуо, чөл бараан Мин кэлэммин Мичил аллайан аҕам дьахтар ахтар айыыһытын Айхалын айахтаттым, саар оҕолорбор саргыгытын салайдым, кэнчээри оҕолорбор кэскилгитин тэрийдим Киҥ татыа кыыс оҕонон уһун тускул туттум, уруй айхал эттим Кэнэҕэски үйэ тухары кэнчээри дьону тэнитиэҥ буоллар Тоҕус үйэ тухары Толомон маҕан сэлэни тоҕуорутуоҕуҥ буоллуннар, аҕыс үйэ тухары алаһа бараан диэни аатырдыаҥ буоллар, ахтылыйар киэлигин арыйдаҕым буоллун, ытык ымай киэлигин ыллыктаатаҕым буоллун, түүлээх түһэххин төлүрүттэҕим буоллун» – «Һуу, кукаам, уһун тускул туттум» «Һуу, кукаам, уруйхал эттим» диэн эҕэрдэлии былаастаан этэрин аҕай кытта саҕа киһи төрдө буолбут Сабыйа Баай хотун барахсан дьиэрэн кураҕаччыйа курдук дьиэрийэ түһэн баран үөгүлээбитинэн үүнэрин аҕай кытта үс-хос ымай маҕан киирититтэн түүлгэ түһүммэтэх түктэри бэйикэлээх баай ыалы маҕастаах тоҕустаах баччыр үспүт кудааралаа Астаах, кулун эмньик уордаах ииккэҥнээх уол оҕо мүччү ойон тахсан, таас иэнинэн таралыс гына түһээт, тытынньахтаабытынан барда Ол кэнниттэн оҕо барахсан баара оройунан хойуостанан, муннунан, уоһунан мууска таһыллыбыт сордоҥ балык курдук, сомоҕо өттүгүнэн курбайа ойон куотуох курдук дьиэ аанын диэки дьилибир гына түстэ, аараҕай аарыма алаһа бараан дьиэлэрэ аҕыс хос дьапталҕа таас сындыыһа өрүтэ мөхпөхтөөн өҕүллэҥнии түстэ, айгыраабатах аҕыс уон баҕаната айгырыы хамнаата, толугураабатах тоҕус уон тутуура Толугуруу охсулунна, үрүт өттө үс тутум үөһээ көптө, аллараа өттө алта тутум аллараа ньимийдэ Айбыт аҕата буолуохсут адаҕаччыйан туран сабырҕахтаах эһэ сапта түһэрин курдук Саба баттаан саннын байаатыгар диэри сабарыйа үүнэн түспүт эриллэҕэс көмүс аһыттан эрийэ охсон ылан, кулун курдук кулахачыта эргитэн, алталаах ат сылгы тириитигэр атахтары илиилэри өрө мөхтөрбүтүнэн, өркөн көнтөһүнэн өрө эрийэн кэбистэ. «Ол иһин даҕаны, оҕо барахсаны куоттара оонньуох киһи буолуом дуо?» диэн үөрбүт-көппүт үргүүк ат курдук үөргү-сүөргү көрөн «Саха буоллум!» диэн саҥа аллайан, сабарыйан туран ойоҕун диэки одуулаан көрбүтэ, көрөр харахтаах көрбөтөх, көрүөхтэн кэрэ сүөргүү үчүгэй, киҥ татыа кыыс оҕо барахсан кырыытынан татынньахтаан сир ийэ дойдуга сириэдийэ кэллим диэх хайылаах сиккирэччи ытыы сытар эбит Саха төрдө буолбут Сабыйа Баай Хотун көҕөрө уҥмут бэйэтэ көхсө кэҥээтэ, халаххай татар бэйэтэ хараҕа сырдаата, киҥ татыа кыыс оҕотун бабыы көмүс сытыһынан бабыйа харбаан ылла. Эдэр дьахтар эчээн иэйэхситэ, аҕам дьахтар ахтар айыыһыта, нэлэгэлдьин иэйэхсит, ньэлбэҥ айыыһыт, саҥа ыллайан, саргы салайан, сыһыы биэтин курдук сыспалдьыйан, хонуу биэтин курдук хонолдьуйан, уон тыһы маҕан кырынааһы умсарыта уурбут курдук, уон дьары маҕан тарбахтарынан аһын саҕатыттан арыы сыа курдук асхайан тахсыбыт, сүлүүдэ курдук күлүмнээбит сүүһүн көлөһүнүн икки аҥыы илгэн кэбистэ, этэн-тыынан эҕэрдьитэн киирдэ: «Чэ дуо, чэб бараан тоҕус үйэ тухары толоруйан туран уларыйбат уҕарыйбат уруй-мичил буоллун, аҕыс үйэ тухары ахсарыйа алла турар аралдьыйбат ааспат айхал-мичил буоллун, сэттэ үйэ тухары сэриэдийэ турар кээччирийбэт кэккэхтибэт кэтит-кэскил буоллун, чэ дуо чэл бараан, төрүөххүтүн түһэрдин толку Төккөҕүтүн оҕолоттуҥ, үс саха буолан үөскээн үөдүйүҥ, түөрт саха буолан төрөөн тэнийиҥ, саас үйэ тухары самныбат саргыланыҥ, отун хаантан охтубат оҥорууланыҥ, үөһэ өттүгүтүттэн үргүөр үргэйдэҕинэ Көхсүттэн тэһииннээх күн өркөн ууһа көмүскүү олоруохтун, аллараа өттүгүтүттэн аргыар аргыйдаҕына, арҕаһыттан тэһииннээх Айыы Хаан аймаҕа араҥаччылыы олоруохтун. Уордаах, киҥнээх уол оҕоҕут аата күүстээх-уохтаах үтүөнэ көҕөччөр аатта аттаах күл дьирибинэ бухатыыр буоллун! Ким татыа, кыыскыт аата Туналҕаннаах Ньуурдаах Туйаарыма Куо диэн буоллун? Кэлин өттүгүт кэбирэ суохтук, илин өттүгүт ибирэ суохтук, сымыыттааҕар бүтэйдик сылааскытыгар сытыҥ, быдан-быдан дьылларга барылыйа бырастыы буоллун! диэн сэттэ уон сэттэ киһи сэттэ түүннээх күнү мэлдьи сэгэтэн көрбөтөх лип-хара дьиэлэрин аанын лиһиргэтэн тиийэн сэбирдэх курдук сэлэйэ баттаата кытыылыыр кытыытык биэ кыҥыһахтыы түһэн сытарын курдук модун модорон модьоҕулларын атыылаат атыллаат нөрүөн көхсүнэн нөрүс гынан баран кыыс кэрэ кытыт биэ буолан тымыытта турбут тырыта тыбыырбыт ойулҕан кутуруктаах улаан убаһа тириитин тыстарым баттахтарым тыыра тардан ылбыт курдук дэлбигэн маҕан былыкка тэбиммитинэн тахсан, күөх унаарынан күөннээн, үрүҥ унаарынан үктэллэнэн, үөһэ дойдуга өрөгөйдөөх халлааҥҥа өрө көтөн бардаҕа Сиһилии кэпсээтэххэ, ситэрэн эттэххэ, эгэлгэлээн истэххэ, эҕэлдьитэн киирдэххэ, үс саха төрдүн үөскэтэргэ ыйыллыбыт Түөрт саха төрүтүн төрөтөргө төлкөлөммүт Саха саарын тойон Сабыйабаай хотун икки кыыстаах уол оҕолорун кыбынан олорон хара далай уутунан хастыы астылар, күөх далай уутунан көйө сууйдулар. Сардаҥалаах ньуурдаах Сабыйабаай хотун иэйэхсит илгэтэ иҥэн-сүҥэн иитиллибит икки балыҥсалын көҕүөр-таһыар көмүс эмиийдэрин уон тыһы кырынаастары умсарыта уурбут курдук, уон дьары көмүс тарбахтарынан түөһүн иһиттэн түөрэ баһан ылан уҥуо эмиийин уордайа олорор уолугар уоптарда, хаҥас эмиийин хам тутан кыыһыра сытар кыыһыгар уоптарда, оҕолор барахсаттар омуннаах соҕустук тотуохтарыгар диэри тобурҕаччы обурдулар. Уол күтүр-өстөөх уоҕа харыар диэри, ийэтин имин-хаана иһирдьэ тардыллыар диэри көхсүн хааннары көҥү оборон ылла. Дьахтар барахсан баара, тарбахтарын саҕата хараарыс гынна, уол оҕотун уоһун төлө охсон аҕатын диэки анньан кэбистэ, Киҥ татыа кыыс оҕотун халлааннаах таҥараҕа хантайбат гына, күннээх таҥараҕа көстүбэт гына, сандал маҕан халлаан сардаҥатын көрдөҕүнэ, саппаҕырыа диэх курдук саарба тириитигэр саһаҕыран кэбистэ. Киэһээҥҥи халлаанын киирэн эрэр күнүн, килбиэнин көрдөҕүнэ, киртийиэ диэх курдук киис кыыл тириитигэр кистии охсон кэбистэ. Саха төрдө буолбут, саха саарын тойон, уордаах киҥнээх уол оҕотун ылан, улуу бухатыыр буолан, үөһээ дойдуга үөрбэ оҥостон, үөмэлии онньуоҕа диэн өттөлөөх бөрө тириитигэр бөрүйэ охсон кэбистэ, аллараа дойдуга арбыйа оҥостон, атаҕынан дарбыйыа диэн тыстаах баттахтаах тыа эһэ тириитигэр умса кэлгийэн утуйан кэбистэ, Үстүгүр хонон баран, үрдүк мэҥэ халлааныгар, үскүлэр бөркөн өргүстээх, үөрбэ чаҕаан уоттаах, сандалмаҕан күҥҥэ, саабыллан батас иэнин курдук, сырдаҥара өйөн тахсыытыгар саха төрдө буолбут, сабыйа баай хотун, оҕоломмут урууламмыт, олорбут отун маһын хаһыйа харбаан ылан, хам-кум тутан, сиргэ-буорга, симкэ тумаҥҥа, Баҕайга-дьайга быраҕан кэбистэхпинэ, кэннибэр хаалар кэрэ өттөтүн кэхтиэҕэ буоллаҕа Умса түстэхпинэ, олоҕум кэлэн, сүүспүттэн өйүн, сүһүөхпэр туруоруо суоҕа, кырдьар сааспар кыысаҕым кэлэн, иттэнэ түстэхпинэ, иһэҕэйдээх илиитинэн, кэтэхпиттэн өйөөн кэҥэтиэ суоҕа диэн хаҥас кулатыыр Ханайа хааман тахсан, ачаахтаах маска анньан кэбистэ, уоллаах кыыһа ууланан-хаарданан ыалынан үөскээбит, кэлэ аччыктарын кэннилэриттэн кэлбит, кэнэҕэски этин бугуруулаах-бурдуулаах буоркөһүйэҕэ уһан, Күлбүттүү харахтаах күлбүтүн диэн көмөн кэбистэ сыһыы бэйэтин курдук сыыспал дьиэ хааман хонуу бэйэтин курдук хоҥхолдьуйан хотолдьуйан өрүмэтийэн көрбөт үүт күлэйэтигэр киирэн умсаах кус курдук умсан таһыгырыта күөх далай уутунан көлөһүнүйбүт этин көйө охсутунан кээстэ хара көлөһүнүн хараҥа дайын хастыы анньынна ол кэнниттэн

эҕэрдэтии кэтэн эбийиэн кэлэн аал уотугар алаһа диэтигэр айаҕалаан киирбит эбит эҕэрдэлээн кэлбит эдээн эйэҕэспиппит айылҕалаан кэлбит ахтар айыыппыт үһүс күммэр үөрэн-көтөн ахтан-санаан атаарбат буоллахпына хортуга хоргута сананар хомойо көрөннөр хойутун хойут оҕом уруум Оҕой бараан ордубар Ордоҕой олохтонуохтара диэн тыллаах-өстөөх тыһыы кыталык курдук уон ордуга икки уруй-айхал үрдүнэн кынатталыыһа хаампыт кытыан маҕай кыргыттары ыраах чугас ылларыттан ыҥыраран ылан мунньахтаах сэргэлээх моҥол ураһатыгар тахсан аал уотун оттон аас тэллэх үрдүгэр кэриэн ымыйах курдук кэккэлэһэ олорон эрэ айах үрдүттэн айхаллаан аҕыс дьаралык, кэрдиис ойуулаах, кэлиэн ымыйалаах эдиэҥ эйэҕэситин эрикпит ахтар айыыһытын ахтыллыбыппын, араҕас арыытын аҕалан айыыһыт атаарар, айаара олорбуттар эбит Чэ дуо, чэл баран, уруй-айхал, уруй-мичил, эдэр дьахтар эдьээн иэйэхситэ буоллун, аҕам дьахтар ахтар айыыһыта буоллун, нилэҕирдьийэр иэйэхсит, ньиэлбэҥ айыыһыт, аныгы да дьылларга алааһаа баран дьиэбитигэр аал уоппутун, төй үөруппутун, көмүс уйабытын өҥөйөн көрөөр, өрөгөйдүү олороор Кэлэр дьылларга кэнчээри ыччатынан кэнчээритэр буолаайаҕын, оҕо дьонунан ороһутар буолаайаҕын. Чээ доо, чэл баран, нарын наскыл, күөҕэл нускал, умай-маҕан ытык киэлбэр иэйэхсит ийэм илбиһэ иҥнин, айыыһыт ийэм айылгыта ахтылыннын. Мичил бараан дьиэбит ньирэй оҕоннон ньиккирэйиттин, байдам урут балаҕанынан баччык оҕонньон быккыраатын, «Чээ доо, чэл баран, күлүм Мичил, күлүм салан, эдэр дьахтар эдьээн иэйэхситэ эргиттэххит буоллун, аҕам дьахтар ахтар айыыһытын атаардахпыт буоллун, уруй Айхал, уруй Тускул, эдьээн иэйэхсиппит эппитин илбистээтэ дуу? Һаа-һаа! Һаа-һаа, диэн айахтаах арыыннан аҕанан кэбиһэ-кэбиһэ, былдьаттыһа-былдьаттыһа, быардара быстыаҕыттан күлүм аллай күллэристии онньообуттар. Ол кэнниттэн оҕо-уруу дьоно мунньан, кэтэҕириин диэки кэриэн ай Айаҕы кэчигирэччи кэккэлэппиттэр, уҥуор диэки улаана умсарбыттар, суол суор айаҕар суру суоһарбыттар, үрүҥ хара сүрүгү үлтү үүрэн аҕалан сүүрдэ сылдьан сүүскэ охсон сүнньүн аспыттар, суол аайы сурах бардын диэн суон саалынан мөхсө охсубуттар, халыҥ хаһан хаччы кэбиспиттэр, көйө көмүһүппүттэр, күөмэйдиин оҥорбуттар, самаан кымыһынан санааларын сатаппыттар Көөнньөрө олорон көмүрүө уҥуоҕунан тистэрин саммыттар тибирэ олорбут хотуннуун толкуйдуу, хойууларыгар бөппүттэр уоллуун-кыстыын убаҕастарыгар чачайбыттар Үс саҕаны үөскэтэргэ айыллыбыт түөрт саҕаны төрөтөргө төлкүлэммит саха саарын тойун саҕаттан эрэ саар ордуктук киһиттэн эрэ кирис үрдүктүк урааҥхайтан эрэ ураты улаханнык Саналанна даҕаны, саҥарда даҕаны, үрдүк ааппа үтүө сурахпа үллэксиннээх үөһэ халлаантан үргэр үргүйдэҕинэ бүөлүү анньыам диэн бүтэй хаахсаҕа бөртөлөөх бөрө тириитинэн үтүлүк тиктэрэн үс күөкэ моонньулаах үрдүк көҕүтүгэр үллэччи гыйан кэбистэ Олох орто дойдуттан ойоҕос өттүбүттэн күй-үөлүү сылгына көйө охсон кэллэҕинэ саба өнньүөм диэн саарба тириитин сыгынньах тиктэрэн, сарадаах маһыгар сараччы ыйаан кэбистэ, алдьархайдаах аллараа дойдуттан, адьара аймаҕыттан Аргыар аргыйдаҕына, самаан саба үктүөмнэ, саҕахтаах эһэ кыылтыыр тыһынан тыс этэрбэстиктэрэ тыылыыр тэптэрбитинэн алдьаах долбур алдьаа долбуругар анньан кэбистэ. Уһаты муруннаах утары сирэйдээх урааҥхай саха барахсан оройунан оонньуур отут биэс биис уустаах орто туруу дойдуга ол курдук олохсуйбуттара эбитэ үһү Олоххо буолан баран омуна суох буолуо дуо, аҕыйах хонугунан айан төрөппүт оҕолоро күүстээх-уохтаах, күндү күндү көҕөччөрө аттаах күн дьириминэ бухатыыр, чэчир сааланан тардьа сүүрэр буолла. Тураҕас дьоруо аттаах туман туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма буо барахсан кыттыйынан оонньоон кыыстанан көтөр буолла өр дуу өтөр дуу буолан баран уоллара обургулаххан тиити төргүү будугунан төбөтө көстөр киһи буолла биэс былас биэкэйэр биллэннэ алта былас дьарайар сарыннанна Суллаабыт тиит курдук сотолонно, хастаабыт тиит курдук харыланна. Күн диэки көрдөххө, күнү көскө көхсүнэн бүөлүүр, ый диэки көрдөххө, ыйы ытыһынан сабардыыр, уол оҕо уһук туйгуна, бухатыыр киһи буудылга бэрдэ буолла Үүн тиэрдэһин курдук үс өргөстөөҕөр өрө көрбүт, хатыы-тутуу курдук, хааннааҕынан халыччы көрбүт, тура-тура тутуһуон баҕарбыт, иҥиттэ-иҥиттэ иҥиирин тыаһаппыт, илбис көрдөспүт киһи «Ким эбит кэлбэт эбээт!» диэн киирэ-тахса, Киирэ-киирэ тахсар буоллаҕыҥ, үрдүк лаах үрдүк ааппын, үтүө сурахпын, аны аныгыга дылы адьарай аймахтара, илииһэ биистэрэ истэн илии истэ илик буоллахтара дуо, кырдьык кырдьык кыдьыгырдахпын даа, кыһыйдахпын нии, хайдах эрэ хааннара Ханньары тутан тураммын халыҥ тириилэрин хайыта сынньар этиэм, хайдах эрэ уодьуганна уодьуганнарын тутаммын, умса баттааммын иэннэрин-иҥиирин ибили таһыйаммын силбиктээх илиибинэн систирин-үөһүн дьиктитэтэр этиэм: «Үөһэ бөҕө үс өргөстөөҕө Аллараа бөҕө алта атыраллах атырахтаахтара хаһан эрэ кэлэннэр халыҥ тириибин хайыта тыытаннар хара хааммыт тоҕоннор уохпун харатан уҕарыта уҕарытар буоллулар диэн үөһээ диэки үөгүлүүр буолла аллараа диэки арбыйар буолла үс хонон баран үс өргөстөөх үөрбэ чаҕаан уотта сандал маҕан күнэ саҥардыы Сардаҥата көстөн эрдэҕинэ, арҕаа араҥас сабыдал халлаан аалыы көмүс курдук алын кырыыта алаара сырдаан эрдэҕинэ тоҕус дохсун холорук тоҕо ытыллан түстэ, тыстаах баттахтаах аһа тириитин тырыта сынньар баран тыал Тыалыран барда, буурҕа онньоотох буор оргуйда, тоҕус добун маҥан халлаан торбуйалаах уу бурдук долгуйда, тоһохтор оннусаҕа туналҕана көстүбэт гына үрүҥ былыт үөдүстэ, хара былыт ханыыласта, хоҥор былыт холбосто, илбис кыыһа иэрийбитин курдук оһол уола орулаабытын курдук халлаан хара саппааһа хаһыыра ытылынна, Сири көрдөрбөт, сили силлэппэт силлиэ буолла, аллараа дойду атыйата алдьанна дуу, үөһээ дойду үтүмэҕэ тоһунна дуу, орто дойду оройо тэйиннэ дуу, түөрт сүллэр этиҥ ньиргийдэ, түөрт саллар чаҕылҕан дапсыйда, күлүк көстүбэт күлүк туман оргуйда, кырыаны көрбөтөх, күһүнү билбэтэх самаан сайын саргылаабыт сандал маҕан дойдуга Сайдаарыкы эбэ хотуҥҥа тиҥэһэ ынахсаҕа дэриэстэ таас тибиилэннэ, онон оҕуссаҕа лачугурас таас буурҕаланна, кыраһа хаарынан кырылыы оргуйда, кур мууһунан көрүлүү ытылынна, аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах мөһүүннээх алаҕархаан тэрэгэркээн аан ийэ дайдылара атыйахтаах улгурдук аймана түһүөр диэри дэриэспэ таас дэлбэритэ барбытын курдук сир сиҥниэҕинэн халлаан хайдыаҕынан үс күлэ нүкэн-үтүкэн Үлтүрүтэ ыстаныаҕынан, тыстаах баттахтаах тыа айа тириитэ тырыта барыаҕынан, тыас тыаһа дэрбиритэ барда, хоргус өттүлэрэ, хотоҥҥо түстүлэр, үчүгэй өттүлэрэ үгэххэ киирдилэр, күүстээх, уохтаах, күөҥҥэн кэпсиэр аттаах күн дьириминэ обургу күлүм аллайан күүппүт Дьоннорум, күтүөт оҕолорум, үрдүк ааппар, үтүө сурахпар үөһэттэн өҥөйдөхтөрө, алларааттан күөрэйдэхтэрэ ама дууда дуоҕай, ат биэр курдук оонньоон иэмэх талах курдук илиибитинэн атахпытынан эриссэ оонньоо инибит диэн элийэ ойон тахсан ол-бу диэки Холоотуу турда, эргим ургу, эргэс-чэргэс көрдө, арҕас араҥас сабыдал халлаан алын кырыытыгар аан үйэ дойдутун анараа саҕатыгар аҕыс уон аҕыс атахтаах, алтан араҥас үрдүгэр сотун тириитэ сотун, сототун ортотугар диэри кэппит хахай тириитэ хаалтыһын хабарҕатыгар хам эриммит, мэрипиэс тириитэ бэргэһэтин мэҥэ Мөкүгэйкээн таллан таас оройугар тимир наҥнаһын сэлээпэтин үрдүнэн тиэрэ кэтэн тоҕус хотой уйатын курдук өрө даллаттан кээспит алта хос тимир килиэ куйахтаах аҕыс бээтинэй холобурдаах киһи өттүгэстин түһэн баран сыыр быстыбытын курдук сылларыта сытыйбыт Сытамматах сырайын сыллаҥнатан кэбистэ, хайа хайдыбытын курдук хаппахтаах, хааннаах сиикэй эт бэрдэ хараҕынан буспатах мунду миинин курдук буордааҕынан будуруччу көрөн кэбистэ, аллараа дойду алларааттаах аппатын курдук амаан-ньымаан айаҕын аптаҥнатан баран, сэттэ былас түөрт анараа сиикэй тыймыыт курдук күөх чаалай тылын таһааран, күүрээннээх улуу модун моонньун саламмахтаан салбайан кэбистэ, санааҕа-онооҕо ылларбыт киһи курдук, баҕын иһигэр баппат бап баллыгырас саҥалаах буолла.

Алилум суарудаҕан диэн ааҕа